Hawnhekk f'dan il-kwiet qegħdin f'wieħed mit-tliet villaġġi biss li hawn f'din il-gżira żgħira. Gżira li jkun m'hawn elf ruħ u tista' tgħid sitt toroq prinċipali biss. Iżda li dawn l-elf ruħ malli semgħu din it-traċedja qabdu l-kutri u qabdu l-ħwejjeġ u niżlu fil-port biex jagħtu l-ewwel għajnuna lill-passiġġieri kollha tal-cruise liner. Il-ħwejjeġ għaliex uħud mill-passiġġiera li kien hemm fuq il-vapur kienu diġà qegħdin ġol-kabina tagħhom u tista' tgħid ħarbu mingħajr xejn, saħansitra uħud minnhom lanqas ħwejjeġ għalhekk dawn ir-residenti mill-ewwel tawhom l-ewwel għajnuna b'kutri u anke ħwejjeġ. Hawnhekk f'dan il-villaġġ kwiet, f'din il-gżira kwieta, anke uħud mid-djar, kważi kollha, għad għandhom iċ-ċavetta mal-bieb. Hawnhekk qalulna wkoll ir-residenti li hekk kif il-passiġġieri niżlu mill-cruise liner, ħarbu mill-cruise liner, spiċċaw fil-knisja li hawn u fl-unika skola li hawn, għalhekk dawn inbidlu mill-ewwel fi ftit minuti f'dormitorji għal dawn il-passiġġieri. Mi hanno aperto tutte le case, le chiese, è un macello laggiù di vedere la gente con le coperte, chi gli dà scarpe, chi gli dà roba, ecco. Minn hawnhekk kif tistgħu taraw warajja hawn ix-xena kerha ta' dan il-vapur nofsu merreq mill-għoli. Xena li ma tnessi 'l ħadd hawnhekk f'din il-gżira ta' minn xiex għadda dan il-post u minn xiex għaddew dawk il-passiġġieri. Għadna kif iltqajna ma' resident li qalilna li waqt hekk kif ra x'ġara, ra dan l-inċident, mill-ewwel ra l-passiġġieri jaqbżu minn hawnhekk biex jaħarbu minn fuq il-vapur. U mill-ewwel hu Niżel hemm isfel biex jagħti l-ewwel għajnuna lill-passiġġieri. Qalilna li kien hemm waħda mill-animators li din kellha nofs wiċċha maqsum u kollu demm iżda minkejja dan baqgħet tgħin lill-passiġġieri u bdiet tgħidilhom biex jaħarbu u anke bdiet iddaħħaq it-tfal li bdew jibku. Qalilna li bil-lejl għadu sa issa jibki jqum jibki għaliex jisma' l-biki tat-tfal jippruvaw jaħarbu minn dak il-vapur. Filmati mill-ajru bl-infrared urew li waqt l-inċident, il-passiġġieri bdew ħarġu jiġru fuq in-naħa ta' fuq tal-vapur u bdew jaqbżu bit-tama li jsalvaw. Uħud mill-vittmi, diġà kkonfermawlna hawnhekk, mietu minħabba li l-ilma kien friżat u anke jista' jkun minħabba l-għoli li qabżu minnu. Hawnhekk fejn qiegħed bħalissa kien l-ewwel post fejn il-passiġġieri missew l-ewwel l-art wara li ħarbu mill-vapur ta' warajja, kulma hu distanza bejn 300 u 400 metru. Kien hemm ukoll residenti li mill-ewwel ħarġu bid-dgħajjes privati tagħhom biex jgħinu lill-passiġġieri għaliex Il-lifeboats ma ntużawx kollha minħabba li l-vapur il-mod kif għereq la ġenbha, il-lifeboats kollha ma setgħux jitniżżlu, għalhekk kien hemm bżonn l-għajnuna tar-residenti. Il-vapur qiegħed daqshekk viċin mhux għaliex ħabat f'dak il-pożizzjoni, iżda għaliex il-kaptan wara li ħabat daħal kemm jista' jkun aktar viċin tal-art biex kif qal hu stess il-passiġġieri jkunu viċin tal-ewwel art u jkun hemm inqas vittmi. Hu qal, Jien salvajt